Okey selamat betemu baru enggau aku uh, iya nya Adman Man dalam channel YouTube aku. Uh, baka sekali tu uh, aku uh, namanya kak kak nyaut kak nyaut tanya sekeda uh, kemeda video aku iya nya uh, tip-tip ka ada kuntau. Okey, jadi keterubai aku ka nyaut sigi tanya ya ke ketuk munyi ya. Iya nanya aku dalam jaku Orang Putih tang aku nyaut dalam jaku Iban, laban channel YouTube aku endang sigi dalam bahasa Iban tau. Kita nadai salah betanya dalam bahasa Orang Putih, bahasa Melayu, bahasa nama-nama meh ke temu aku. Tang enti kita nanya bahasa Cina enda aku nemu. Okey, nyadi tanya iya. Tanya iya, iya ngasuh aku mantai ke nama nya utai ke ulih aku aaa utai ke ulih aku maya aku dalam pertandingan masyaat dalam semua utai ke ulih aku meh ke udah ulih ulih aku okey aaa nyadi enti nuan menyadi meda video tu nanya dalam aaa kuntau. Ti nuan nanya dalam kuntau? Aku udah betanya ngagai sekeda raban ke udah ngaga kelab kuntau. Nyadi, kuntau kita tu bedau bisi pertandingan. Au, menyadi, bedau bisi pertandingan. Iya bedau diiktiraf dalam Perbadanan Sukan Malaysia. Okey. Nyadi. nadai nama nya tournament atau achievement ke udah diulih aku. Tang nuan tau betanya agi kelab-kelab puntau ke bukai engka sida iya bisi udah ngaga pertandingan nya sama ada secara terbuka tauka tertutup. Ok nyadi uhh menyadi tu sigi da jaku ajar aku enti nuan ka belajar enti nuan ka belajar puntau enti nuan ka tanya. Aaa. Ukai trofi, ukai sijil deka nyadi tangga pengukur endur nuan belajar. Au. Tang meh peneka ati nuan empu. Enti nuan ngasaika siko-siko nya aaa nama nya manah endur dep belajar ulih dep terima daripada penemu iya. Aaa. Kia meh tuju ati kita. Aku. Kena mantah dalam nya tang enti lebuh tu ke tanya iya tu meh saut aku. Okey aaa nadai salah nuan betanya nya. Okey nyadi tanya kedua aaa bisi siku nembiak ke nanya ke aku aaa ngasuh muka bungai spring satung. Aku minta ampun ngagai dep menyadi aku nadai bungai spring enti nuan ka aaa meda bungai bukai bisi ba aku. Tang bungai spring aku nadai. Okey. Nuan ulih ngiga agi tanya agi nama nya agi orang guru nama nya kelab ke ngajar spring. Aku nadai ngajar spring aku nadai belajar spring okay. Nyadi aaa tanya ke nama tanya ketiga au tanya ketiga ke ke narit ati aku iya betanya. Nama utai ke digaga? Nama basic ke digaga enti kitai aaa mula-mula ka enggau belajar kuntau laban beminat. Okey, nadai salah aaa manah tanya nuan nya menyadi aaa setiap kelab, setiap guru engka enda sama chara pembuka kelang, engka enda sama chara iya ngambi nembiak iya belajar. Tang ti nuan betanya enggau aku, chara aku suba mula start belajar iya nya kami ngiga pun pinang sigi. Ok ngiga pun pinang sigi kami suba lalu pun pinang nya anang kelalu tinggi. Anang kelalu tinggi paling manah meh datai japai datai japai meh tauka dua kali nyungkak deka atas gin udah datai ba atas gin. Bukai nama pia laban Kami suba diasuh orang ngambi pinang muda, leka buah pinang muda. Uh, maya ke niki enggau nurun nya, anang ensput tan ke sput kita. Okey, maya niki nurun tan ke sput kita. Tante maya kita udah boleh uh, buah pinang nya, kita boleh terjun nya maku nak ngasuh uh, pun pinang kelalu tinggi. Okey. Udah nya tadi uh, buah pinang nya Anang kelalu tuai iya mesti ka pudak. Iya mesti ka pudak kebuah iya ka pudak aku pernah nemu laban nya dikekeh nya. Udah dipuchau ke guru iya dikunyah kitai. Kunyah enggau umang-umang enggau kulit-kulit iya. Au. Uh, udah nya uh,

Belajar malam, aku suba enda belajar malam, mayuh agi ku belajar siang. Aku nadai enggau orang ba bepanchit ke limau ba mata. Lalu dalam berapa hari nya enti kita belajar, enti guru madah seminggu nya belajar sigi bungai lalu buah ah, nemu guru kita madah dia meh ila. Tang enti pemuka nya Maya basic pemuka nya basic ja ne bisi guru kita madeh ila au. Aku ngarap ke aaa tanya nuan nya menyadi ulih disaut aku enggau aaa enda mayuh mimit pama meh au. Okay nyadi aaa tips ke bukai aku ka madeh.

Okey tu pen sama kita ulih numbuk pasir. Numbuk kita pasir nya sigi uh, cara ngering ke tunjuk jari ngering ke penumbuk kita tu anggam kita tu lalu uh, mesti ke manah tumbuk ke manah tumbuk mesti nyaga sebut kita okey nyaga sebut kita Beketo aku enda nemu madah tang enti maya ti nya aku ulih madah. Enti maya kita bedepan-depan enggau aku tauka enggau guru-guru bukai sida sigi bisi madah chara sekul. Au. Ukai kitai aaa guru pelaba aku mayuh iya ti nya nama nya mayuh iya ngajar bungai enggau buah tang engka bisi enda ngajar chara ke ni kitai enseput. Au. Ka ekrim bekela kini kitai enti kitai nanja ke seput tumbuk orang ti kena luai ati tu kitai luput. Nya meh mesti jaga seput kitai. Okey. Nya aja tips ke sekali tu aku ngarap ke saut tanya kita tadi ulih nyaut